Mita ikompli, suġġett interessanti ħafna u meta nagħmlu dawn it-tip ta' suġġetti ma nkunux hawnhekk biex eh, imbeżżawkom imma biex wieħed eh, flimkien anka jien eh, nedukaw ruħna fuq dak li jkun qed jiġri anka fil-gżejjer Maltin u llum nista' ngħidu mad-dinja kollha li anka permezz tal-internet id-dinja saret ħafna ħafna ħafna iżgħar. Miegħi għandi il-Kane Site li se nitkellmu fuq logħob b'responsabbli. Il-wara nofsinhar it-tajjeb. Wara nofsinhar it-tajjeb lilek George u lit-tim kollu wara dan il-programm. Malli kont qed nara naqra s-suġġett, issukjajt naqra ruħi, ngħidlek il-verità, li se nitkellmu fejn jidħlu t-tfal. Sewwa. U aħna waslu l-messaġġi forsi għall-kbar, jien naf hemm min forsi qed jilgħab b'mod esaġerat, fuq is-settijiet tat-televiżjoni tagħkom hemm in-numru fejn wieħed jista' jċempel għall-għajnuna, jew forsi anke jien naf mezzi oħra soċjali. Fejn jidħol it-tfal irridu nibdew minn età żgħira, imma jiena sħirrajt it-titlu li ħafna tfal illum tara fejn tara kulħadd bit-tablets, Quddiem it-television, YouTube. Tkexkex ftit. Għaliex huwa ħażin? Ara, George, l-ewwel ħaġa rridu nagħrfu l-kelma screen time. Screen time x'inhi? Screen time jinkorpora, George, l-attività tal-persuna quddiem screen ta' apparat teknoloġiku, jista' jkux mobile, tablet, laptop, monitor ta' kompjuter, you name it. Illum il-ġurnata l-adulti, iż-żgħażagħ, l-anzjani iqattgħu maġġoranza tal-ħin quddiem dan l-iscreen. Imma aħna rridu naħsbu kif għedt tajjeb ħafna inti rridu nibdew nagħrfu mill-etajiet iż-żgħar. Għaliex minn hemm irridu nibdew, il-bażi Huma l-etajiet li għada pitgħada se jkunu l-futur tagħna. Mela, normalment nisimgħu b'każijiet ta' ġenituri jgħidulna t-tifel tiegħi, t-tifla tiegħi tqatta' ħafna ħin quddiem l-iscreen. Huwa tajjeb, mhuwiex tajjeb, eċċetera. Importanti George li nagħrfu li l-screen time mhuwiex ħażin. Għaliex? Għaliex taħt l-iscreen time jaqgħu kemm attivitajiet edukattivi u kemm attivitajiet ta' divertiment. Divertiment f'liema sens? Għandek il-console gaming, video gaming, Għandek ukoll l-iGaming li huwa gambling online, remotely, u allura la tinkorpora attivitajiet varji irridu noqogħdu konxji kemm tal-pożittiv u kif ukoll tan-negattiv. Fejn jista' jagħti l-każ li l-persuna taqbeż il-limitu? Il-persuna tista' taqbeż il-limitu jekk ma żżommx, Mal-ħin. Issa, hawnhekk, dan jgħodd għal kulħadd u f'kull sfera, jekk hux edukattiva, jekk hux ta' divertiment. Jekk inti, jiena dejjem nirrepeti, jekk inti tistudja quddiem laptop għal ammont ta' ħin mod, jekk inti tibda tiġi ossessjonat u tibda tistudja b'mod eċċessiv, ħażen ukoll. U l-istess għad-divertiment, jiġifieri importanti li nżommu mal-limitu tal-ħin. Għaliex? L-iskrin joħroġ minnu dak li ngħidulu, George, blue light. Illum il-ġurnata n-nuċċalijiet tal-vista, anke l-iskrins per se tal-apparat teknoloġiku jkollhom dak li ngħidulu blue light filter. Il-blue light b'mod eċċessiv jista' jaffettwa l-ħormun magħrufa bħala melatonin. Melatonin x'jiġifieri? dik il-ħormu li tirregola l-irqad. Allura, screen time eċċessiv jista', number one, ikollu effett fuq l-imġieba tal-persuna, anke hawnhekk qed nitkellem fuq it-tfal, u jista' wkoll jaffettwa l-irqad. U fejn nitkellmu fuq l-irqad aħna qegħdin nitkellmu fuq is-saħħa tal-individwu. Għaliex? Għax persuna għandha bżonn l-irqad, speċjalment it-tfal tagħna. allura importantissimu li hawnhekk inkunu responsabbli. Normalment jiena niġi hawnhekk George u nitkellem fuq l-importanza nkunu responsabbli waqt il-logħob tal-azzard. Imma rridu nkunu responsabbli wkoll waqt il-logħob virtwali rridu nkunu responsabbli fuq kwalunkwe attività li aħna nqattgħu quddiem l-iscreen. U għandna nimxu mal-kontroll ta' ħin. Allura hawnhekk indur daqsxejn fuq il-ġenituri George biex kemm jista' jkun, Number one, ninteressaw ruħna naraw daqsxejn kemm it-tfal tagħna qed iqattgħu ħin quddiem l-iscreen. Għaliex l-eċċessività m'hija tajba għal ħadd. U two, noqogħdu attenti, ninteressaw ruħna x'tip ta' logħbiet virtwali qed jilagħbu. Number one, il-logħba hija adattata għall-età tat-tifel, tat-tifla? Ma' min qed jilagħbu online illum il-ġurnata bl-internet, kif għedt tajjeb ħafna inti fil-bidu tal-intervista, id-dinja li qabel kienet vasta, enormi, illum il-ġurnata ċekkinnieha permezz tal-internet, kulħadd jaf fuq kulħadd. F'minuta tkun it-tarf tad-dinja l-oħra. Hekk hu, allura rridu noqogħdu attenti, it-tfal tagħna quddiem l-iscreen ma' min qed jikkomunikaw? Quddiem mhux għal-logħob biss. għal ħafna affarijiet. Għal kollox, logħob virtwali, social media, anke llum il-ġurnata tkun qed tfittex fuq ċertu affarijiet, tagħmel close, tmur fuq is-social media u Alla jbierek dak li tkun qed fittixt fuq il-Google joħroġlok fuq is-social media. Allura fejn jidħlu t-tfal importanti li ninteressaw ruħna ma' min qed jinteraġixxu. Importanti wkoll li t-tfal tagħna jkunu abbli li jikkomunikaw, jiġifieri li jkollna open channel of communication mat-tfal tagħna għaliex għax illum il-ġurnata hemm ħafna pożittiv imma hemm ukoll ħafna negattiv. X'jiena ngħid hawnhekk? Irridu ngħallmu lit-tfal tagħna jkunu konxji ta' fake profiles, George, u jagħrfu każijiet ta' cyberbullying. Illum il-ġurnata jekk it-tifel tiegħi qed jilgħab online logħba partikolari virtwali ma' għaxra minn nies, kapaċi minn dawk l-għaxra minn nies hemm persuna adulta jilgħab magħhom ukoll din il-logħba, allura x'lingwaġġ qed isir? Irridu noqogħdu daqsxejn b'seba' għajnejn għal dawn l-affarijiet, imma mill-bqija, Jekk inżommu l-kontroll tal-ħin fuq it-tfal tagħna, x'jiġifieri? Li l-iscreen time, il-logħob virtwali, pereżempju, ma jibdiex jieħu post skola, ma jibdiex jieħu post l-attività fiżika, l-eżerċizzju, l-attivitajiet soċjali, l-attività mal-familja. Hemm mod li t-tfal tagħna jilagħbu dik is-siegħa, siegħa u nofs kuljum? wara li jagħmlu x-xogħol tal-iskola. Hemm mod li t-tfal tagħna la jinżlu biex jieklu fuq il-mejda tal-familja minħabba l-logħob virtwali. Hemm mod lanqas biss jorqdu matul il-lejl, iqumu għajnejhom ħomor, iqumu b'ansjetà żejda. u, kważi kważi, ikunu assenti minn fuq il-bank tal-iskola. Kane, hemmhekk qegħdin naraw l-informazzjoni, wieħed jista' jċempel 1777. Ġenituri, dawk li jieħdu ħsieb it-tfal, nanniet, forsi llum qed jgħidu l-aħwa jien it-tifel, it-tifla, n-neputija, n-neputi jagħmel dal-ħin. Jistgħu jużawh dawk in-numru biex jiksbu aktar informazzjoni? Bil-qalb kollha, in-numru ta' sapport nazzjonali 1777 mhux qiegħed hemm biss għal min ikun ġie daru mal-ħajt qed ibati mill-vizzju tal-eċċessività u jrid is-sapport kollu meħtieġ lih. Persuna tista' ċċempel fuq dak in-numru u titlob għal informazzjoni. Isma' t-tifel tiegħi qed jilgħab ammont ta' ħin quddiem l-iscreen, dan il-logħob virtwali. X'nista' nagħmel? Kif nista' nikkomunika miegħu? Il-ħin li qed iqatta' huwa ħin validu, iva, le, u aħna nistgħu ninformawkom b'informazzjoni utli għalikom ukoll. Kane Said, grazzi ħafna li kont magħna. Aħna minn hawnhekk immorru għal aktar riklami, aktar minn dawk li jgħinu Kalamita ikompli għaddej. Ibqgħu hemm.